ویلکم ٹو بیک ویور اج ماشاء اللہ خوبصورت جی ولاگ نال اجاز ملنگ اسٹارٹ کریں پہ ہاں جی اجاز صاحب صاحب تساں کو یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والے بھائی

لیکن ساڈا ولاگ سرائیکی ایدے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی سرائیکی پیاری آواز
تے اے اج دے نال ماشاءاللہ خوبصورت جے ویڈیو دے وچ اجاز ملنگ صاحب ہوراں ساڈا ولاگ سٹارٹ کیتے تے زندگی بش زندگی بخیر انشاءاللہ ویڈیو وائرل
دعا کر چھوڑو وائرل دی دعا کرینے ہونے ہیں بابا جی پہلے بابا دم کرے سی والد مادم دم کرے سی والد یک دم کرے سی والد آرام ویڈیو وائرل اے دسو ویڈیو وائرل جی جی

ویلکم ٹو بیک ویور آ گئے سے خوبصورت جے نظارے دے نال واپس تے اے والا نظارہ چیک کرو کیسا پیارا نظارہ ہے چیک کرو ویور ماشاءاللہ پیارے پیارے جانور ویندے پن خانہ بدوش تے پیچھا بھی ڈھیسر دا ایڑے پیچھا کول تو چیک کرو ویور اے اپنا بیرا سلیم کھوکھے والا لائک فالو شیئر کر چھوڑا کرو چیک کرو ویور خانہ بدوش تے جانور ماشاءاللہ کیا بات ہے ویور نظارہ گزردا پہ دے ساکے تو کو پیارا جا نظارہ دکھاؤ ساڑے سرائیکی کلچر دا خوبصورت جئیں مجھ وی وچ ودی ہے تھئی پیاری جئیں کیا بات ہے وی ورن او پرلی سائیڈ دے ودے وے بھرا خانہ بدوش کیا بات ہے کمال نظارہ وی ور خیر ہوئی خیر ہوئی ماشاءاللہ ڈھیسر دا مال ہے وی ور پیچھا ہی

ویور اج تک کامال تھی گئے کامال دھماکے دار ویلاگ تھی گئے ہیک آئے میں دا خانہ بدوشاں دا مال لنگ ہے تے بیا خانہ بدوشاں دا مال آ گیا ویور کیا بات ہے چیک کرو ویور میں آدھا کہ کمال انی پا لی دی خانہ بدوشاں نے دا میں آدھا کتنا یوٹیوب دے جتنی ارنیں گے جی میں آدھا کام ہی ویور یہ بندہ کرے چیک کرو ویور میں آدھا کمال ہے یار کمال ہے کیا بات ہے کمال ہے ویور چلو ماشاء اللہ اللہ پاک انہاں کو بیا دھرے دے وے ہک ہک ہک ہک کیا بات ہے ہک ہک مانج میں آدھا ویور ڈھائی ڈھے ترے ترے لاکھ روپے دی مانجے کیا بات ہے

بیوا جڑا اے ٹولا ہے نا اے ٹولا ٹھیک ہے کمال ٹولا ہے پیرا ہی پائل پاتی ہوئی انہاں نے پائل آن دے چھنکار آن دے پہ چھن چھن سن دے توجہ کرو ذرا آواز تے پائل آن دے چھن چھن چھن چھن

اللہ انہیں دے نصیب کرے حسد نہیں کرنی چاہی دی جیلس نہیں کرنا چاہی دا پکا بند کی دی بیٹھا میں آواز دا شور ہونا پہ آئی اسے گالو اللہ پاک انہیں دے صدقے ساکو بھی دے وے ساکو بھی ترقیاں دے وے ساکو بھی کامیابیاں دے وے ساڑی اپنی محنت دا سلا انہاں دی اپنی محنت دا سلا شدید اس گرمی دے ویچ اگلے محنت کر کے انہاں کو چکین دے ودن خوبصورت نظارے بڑھائی ودن پیارے پیارے ساڑی ویڈیو دے ساڑا سریکی کلچر دے ویلاگ دے بھی شان بان گئن ماشاءاللہ آج few moments later. بیک ویور بھرا تہاڈا واپسی آ گیا ہے سلیم کھوکھے آلا کافی دیر توں بعد کافی دیر توں بعد شاماں پے گئین خوبصورت جیہاں موسم بڑا پیارا جیہاں تھی گیا ٹھنڈا ٹھنڈا تھی گیا تے اج دا ولاگ تو کو اسی پسند خوبصورت جیہاں وی آئی پی دبنگ ولاگ بنایا ہے ویور کیونکہ اج ماشاءاللہ جانور بڑے پیارے پیارے خانہ بدوشاں دے لنگدے رہن۔ تے اساں خبصورت جیہا ویلاگ بنڑیندے رہے ہیں پیارا پیارا ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے امید کریس تہاکوں ساڈا اج دا سرائیکی ویلاگ پسند آیا ہوسی ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے خبصورت جیہے تے جتنے وی یار دوست احباب ساڈے چینل تے ہوون غلطی کوتاہی دی اساں بار بار معذرت منگدے ہیں برا تہاڈا سپیشل پرسن ہر خبصورت جیہے ویلاگ نال ساکوں ڈیسو اجازتاں تے کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں بھلا معذرت کریسوں معذرت توں بعد ساڈا فیس بک پیج وی فالو کریسو ٹک ٹاک کوں وی فالو معذرت یوٹیوب یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا بھی فالر فالو کرے سو گرمی دی وجہ تو دماغ لڈا کھڑے ہیں تے باقی خوبصورت جے ولاگ نال تو مل سو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ نال زندگی بخیر اس تو بھی پیارا ہر روز کوشش کرے نے پیارا تو پیارا خوبصورت جے ولاگ گھن کے آون دی تے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا دے دے راسو بھول سو نہ سکپ نہیں کرنی ویڈیو بھرا دی فیس بک پیج وی سلیم کھوکھے آلا تے ݙیسو اجازتاں خوابصورت جئے ویلیج لائیو نال پیاری سرائیکی آواز نال زندگی بخیر اللہ حافظ۔